Wel, wefan ydy o, a ma' rywun yn gallu ddefnyddio fo ar gyfer unrhyw brosiect er mwyn codi arian. Yym, a nath un o'm ffrindia fi ddefnyddio fo ryw flynedd- cwpwl o flynyddoedd yn ôl i fynd i Japan, yym ar gyfer cystadleuaeth hwylio, so ma' mam yn meddwl, o, t'od, tria di o. Yym a wedyn gwneud tudalen y prosiect, dach chi'n deud be' dach chi'n trio neud, llunia', fideo, wedyn dach chi'n r- gos- dach chi'n deud dwi'n cynnig rhoi gwobr bach i pawb sy'n cyfrannu. Os dach chi'n cyfrannu deg punt, dwi'n deud diolch ar yr Twitter a'r Facebook. A wedyn os dach chi'n cyfrannu mil o bunnoedd neu rwbath, dwi'n mynd â chi allan efo fi am ddiwrnod i wylio fi'n ymarfer. So, ma' 'na betha gwahanol i i fi gatrio roi nôl os 'di pobl yn isio cyfrannu at yr yym achos 'lly. O syniad gwych o ran y y crowd funding, fi'n siŵr gewn ni ryw whip round fach fan hyn, ond o ran prynu cwch newydd i ti, faint o wanieth bydde hwnna'n neud yn ymarferol? Wel, anhygoel. Mae o'n ma'r peth yn reit sylfaenol, yym, yn amlwg dach chi angen cwch i hwylio, so mae cwch Olympaidd, mae'n rhaid i fi gael un er mwyn i fi allu ymarfer. Yym, dwi wedi bod yn rhentu cwch elusennol yn Weymouth, ond ma' hynna 'di golygu bod fi mond yn gallu hwylio os dwi'n trafeilio saith awr i Weymouth. Ond os oedd genna fi gwch yn hŷn, 'sen i'n gallu tr- dach chibod, ymarfer adra yn Pwllheli, hyd yn oed yn Plas Menai, rywle rili lleol, ac dych ch'mod ma' Pwllheli cystal venue a Weymouth a mae o well i fi peidio gor'o' trafeilio. Fydda i dal yn trafeilio lawr i'r sgwds yn Weymouth ond o ran y gwelliant fyddai'n gallu neud efo mwy o amser ar y dŵr mae o'n ofnadwy o bwysig. Mae'r ymgyrch yn dod i ben cyn bo hir felly mae'n siŵr fyddet ti'n annog pawb i gyfrannu cyn gynted ag sy'n bosib. Ia, plygio fatha bod o'n un be' ond yym ia, gorffen dy Mowrth. Dwi 'di bod yn mynd ers, wel 28 diwrnod 'di'r yym byr tymor arno fo. Ond yym ia, mae o 'di bod yn mynd yn dda iawn, a dwi 'di synnu a ddeud y gwir efo gymaint o bobl, pobl dwi'm yn nabod chwaith sy 'di yym cyfrannu, so dwi yn ddiolchgar iawn. Beth yn union yw cost cwch felly? Faint o arian 'yn ni'n sôn amdano? Wel, oedden ni 'di bod yn sbio ar dipyn o gychod ail law, yym a ma' 'na gychod ail law, sef o'r cit dwi angen i gyd, am tua 13,000. Yym, so maen nhw yn ddrud. A mae mam a dad, ers i fi fod yn hogan fach a dechrau rasio, wedi bod yn cefnogi ac yn dach ch'mod prynu cychod i fi. A maen nhw maen nhw'n mynd i ddal ati i wneud hynny yn amlwg, ond 'dan ni angen bach o help yn ariannol erbyn hyn achos dach ch'mod ar ôl trwy'r dosbarthiadau i gyd dach chi'n gorfod prynu cwch a wedyn dach chi'n cyrraedd y gwch dryta un ar ôl hynna i gyd. So mae o'n rhywbeth... Dwi wedi cael grant 4,000 gen Hwylio Cymru yn ddiweddar, so 'dan ni'n trio codi 8,000 a hanner ar y crowdfunder. Dyna d- dyna oedd y targed wnaethon ni osod. Yym, dan ni newydd fynd jyst dros 2,000, sy'n briliant. O'n i o'n i'm yn disgwyl cael gymaint o hynny. Ond yym ie, jyst yn dal i ofyn a O ran dy yrfa di yn y hwyliau, di bod yn rhan o gyrfannau Cymru a Phryden ers blynyddoedd bellach, ond ble ti arni ar hyn o bryd? Wel, dwi ar yr yr yym rhan lle dwi'n newid o fod yn hwylwraig ieuenctid i hwylwraig Olympaidd ar y funud, so ma'r gam enfawr, yr dach ch'mod cam mwya dwi rioed 'di neud. So mae o'n ddipyn o her i fi yym i fi newid o fod yn rasio yn erbyn dach ch'mod plant o dan ddeunaw i rasio yn erbyn oedolion sy'n proffesiynol. So dwi ar flwyddyn allan 'leni ond dwi'n mynd i brifysgol mis Medi. ac fydda i'n ymarfer efo a gyfrasio yn erbyn yym hwyl proffesiynol, so mae o'n newid byd i fi. Ond dwi'n lw- ffodus iawn bo' fi'n dod i fewn i'r system Olympaidd yn mlwyddyn Rio, oherwydd dwi'n cael gweld yr holl baratoiadau sy'n digwydd, dych ch'mod ma' un o'n ffrindia fi newydd fynd allan i Rio i ymarfer fel training partner, felly ma'r ma'r petha'n anhygoel, ma'n atmosphere brilliant i fi fod ynddo. Wel ma'r cyfan yn swnio yn gyffroes dros ben, ond ai Tokyo yw'r targed i ti felly? Ia wir, Tokyo yym 2020, yy i fi yn enwedig gan bo' fi 'di bod yn Japan llynedd, 2015, a 'di dod yn bumed, dwi ddeud pum pum mlynadd, pum lle, dwi isio bod yn gynta yn Tokyo 2020.